Men Özbekistanda Ahangaran degen şeerde doğdım. O, Taşkentke yaqın yerleşken bir dağlar içinde bir şeer. Ya şimdi handa yaşaysıñız? Şimdi ise men Aqmescitte yaşayım.
Ve siz qayda oqudıñız?
Men oqudım, bizim qorantamız bazı biraz farqlı yerlerde yaşadı Özbekistanda. O içün men birinci sınıfqa bardım. Mırzaçöl çölleriniñ içinde yerleşken bir şeerde, Pahtakorda, anda mektebini bitirdim. Öyle bir yañı şeerlerden birisi edi, anda çeşit türlü milletler yaşay edi. Esasen er şey rus tilinde edi. Men ise östüm bitamlarım yanında ve o içün, Birinci sınıfqa barğanda men aman-aman rus tilini ögrenmeye başlağan bir ne bala edim işte. Ya, siz yahşı oqudıñız mektepte? E, maña ağır olmadı. Şu tilni endi ögrengenime baqmadan, rus tilini, eveltnen tek ana tilinde laf ete edim, bitamlarnen, babamlarnen. Mektepke barğanda ise endi ögrendim. Atta anama ayta edi, o, daa yarım sene evelsi bilmey edi rus tilini dep, oğa inanmay ediler. Men yahşı ögrendim tilni ve oqudım yahşı. Sizde eñ sevimli dersleriniz bar? Eñ sevimli fenlerden birisi, ebet, men çoq qızlarnıñ öyle bir nesi bar, ögrengenime köre, edebiyatnı çoq seve edim. Başlanğıç sınıflarda o, çteniye deydiler, yani oquvnen meşğul edik, oqumaq pek seve edim. Rus tilini de begendim. Yazıq ki, biz öskende, biz yaşağan yerlerde ana tili dersleri, meselâ, şimdi, Atta siz kibi ögrenmege bizde imkân yoq edi, o içün men kitaplar, şeyler bilmey edim öz bizimizniñ tilimizde. O içün rus tilinde er şeyni menimseley edim, oquy edim, ögrene edim ve edebiyat başlanğıç sınıflarıda, ondan soñ endi tarih, coğrafiya, Le Penler daa meraqlı köründi ma, olarnen pek seve edim oğraşmağa. Böyle bir matematika ya da başqa fenlerin çoq sevmedim. Bile edim, ögrene edim, amma böyle pek isteknen degil edi. E, sizde eñ sevimli ocañız bar? E, bizde bir qaç ocalar bar edi. Biz olarnı pek ürmet ete edik, seve edik. O, bizim sınıf reberimiz edi. Men on, ale daa bugün de biz alâqamıznı netemiz, tutamız. O bizge em yaqın yaşay edi, yaqınçıq. Em biz içün biz Qızçıqlar içün, ya, oğlançıqlar da onı pek seve. O pek dülber edi. O balaçıqlarğa insannıñ körüniş, qıyafeti, körüniş, bet sıması birinci tesir ete. O, asıl psihologiya tarafından belli bir malümat. Balaçıqlar birden insannıñ yüzüne baqalar ve ya begeneler, ya begenmeyler. Biz onı pek sevip qaldıq. O pek dülber bir qadınçıq edi de. Özüni pek yahşı baqa edi, baqımlı, güzel-güzel dülber qıyafetler, o bizge bir çoq vaqıt nümüne edi, yani primer для podrajaniya. Biz köre edik, nasıl etip qadınçıqlar dülber urbalar, anterler, Onıñ em çaresi bar edi, o zamanları asıl, men sizge aytayım, qıtlık edi, dülber urba ya da daa bir şey almağa biraz zor edi. O er şeyin ya da tıke edi özü, ya da özü yaraştıra edi. Bu taraftan pek begene edik. Soñ o insan olaraq pek yahşı edi. O matematika dersini alıp bara edi. Geometriya, algebra, soñ biz öse başlağan soñ, başqa sınıflarğa avuşqan soñ. Biz oğa bola bu fenlerni de ögrene edik ve yahşı ögrene edik. Başqa oca olsa edi, men bilmeyim, men algebra derslerine nasıl qatnar edim, nasıl ögrener edim, ma iç de meraqlı degil edi. Raqamlarnen bağlı şeyler, men ale daa bugün çekişem, meselâ. Bu qadın bizni pek nete edi, celp ete edi özüni derslerine. Ve onen beraber mına bu mektepte olğan. Çeşit türlü şeyler ötkerile edi, çeşit türlü aktsiyalar yapıla edi. Meselâ, pioner edik biz. Sovet devrinde öyle bir pioner ola edik, soñ komsomolğa avuşa edik, işte bir talay şeyler. Aktsiyalar ötkerile edi. Meselâ, makulatura, işletilgen kâğıtlarnı toplamaq. Metal alom, demirlerni toplasın. Siz tüşüniñiz, o qızlar, oğlanlar omuzlarına bir truba qoyıp, bir şey metal alom cıya ediler, mektepke kelip, ketirip, onı taşlay edik, onı ölçiy ediler, işte, qaysı sınıf ne qadar çoq toplasa, o qadar da şu ğalebeden biz ne yarışlar ötkerile edi, ğalebeler nete edik, qazana edik. Ana şu ocapçemiz Bizim sınıf reberimiz bizge bunı epsini şaqanen, külginen, nasıldır bir stimullar nete edi. Biz begene edik onen. Pamıq cima bara edik. Bizlerni pek erte pamıqqa celp ete ediler. Meselâ, biz dörtünci sınıftan endi bara edik. yardımğa. Kündüz oquymız, üğleden soñ çıqamız, o da uzaq, bir qaç kilometrler yürip, o nege, tarla, pamıq tarlasına çıqıp, çölüne çıqıp, cıyıp. O, şimdi men tüşünem de, ne qadar büyük mesüliyet edi o ocalarğa, siz tasavur etiñiz, o, o qadar balanı anda alıp barıp, demir yoldan atlap da. Anda da bir külgünen, şaqanen, yırlatıp, bizim bir şeyler bizge aytıp, o pek çoq oquy edi, bile edi. Bizge çoq şeylerni mına böyle söznen añlata edi, tarifley edi ve biz pek seve edik onen. O pek tek menim duyğum degil, onı bütün sınıfımız ale daa bugün hatırlay, mına men bilem andan-mundan sınıfdaşlarım bar, qonuşamız. Alı da onı hatırlaymız, oğa yazamız, onı hayırlaymız. İşte öyle. Yaz.
Siz balalıqta nenen oğraşa ediñiz? Men, birinciden, men mektepke barğanımnen, birinci sınıfta meni oğlan qardaşım doğdı. O, birden meni bir kelecek yaşayışımı, ömrümi biraz netti, doğrulattı, na böyle olacaq dep. Çünki men on, rusça nânya deyler, men onı baqa edim. Yufaçıq olsam da özüm baqa edim ve babam rahmetli onı bala bağçasına alıp bara edi. Onı bala bağçasından almaq menim vazifem edi. Evde temizlik yapmaq. Yedi, yedi yaşımdan men vazifem edi. Nu, ne deyim, o pek böyle ciddiy bekim degil edi, amma, ne, sıpırıp, pollarını sürtip, sılaq çulnen ortalıqtan temizlik yapıp, toz-tufanın etip, ciştirip, savut yumaq, Men bugün endi yetişken bir evbikesi olıp, men tüşünem, o az iş degil edi kerçekten de. Şu bala çıqqan qardaşımnı barıp bağçadan almaq, ondan da evel, sabasına, ebet, mektepke barıp, ondan soñ men muzıkanen çoq oğraştım. Men yedi sınıf fortepiano niyesini bitirdim. Poklasov fortepiano muzıka mektebini. O da çoq vaqıt ala edi, çünki aftada eñ azı dört kere, eki kere mına şu çalmaq ve bir solfedjo, bir hor dey ediler, soñi uz literatura qoşuldı, muzıka edebiyatı ve tarihı, aşo dersler ve qardaşım. O içün oyunlarğa, şiilerge, dostlarıma vaqıt. Az qala edi. Çoqusı dostlarım, men, menden qonuşqan neler, olar evime çoq kele ediler ve mende otura ediler, laf ete edik, işte. Ya da yazda endi ebet biz soqaqqa çıqıp, ana Yani öyle.
Oxutsızıñ qardaşı doğdı sizge ne qadar yıl olğan edi? Men yedi yaşında edim. Tolusınen yedi yaşında edim, qardaşım doğuldı.
Ya sizde balalıqta eñ sevimli oyuncaq bar edi?
Eñ sevimli oyuncaq bar edi. Mağa, meyen anam oquy edi Taşkentte. Men bitamnen ve babamnen, qarbabamnen va alban qorantanen yaşay edik anda. Babam, qardaşları, anam kündüzlik oquy edi, oçno deymiz da. Çün o sessiyalardan soñ kele edi ve maña ketire edi çeşit türlü oyuncaqlar. Eñ sevimlisi, o bal avannı, bu masaçıq kölemini alğan razmerinde, royal edi. Adı da ale daa bugün aqılımda Marita edi. O royal qıp-qırmızı edi, üstü, onı klavişaları qara, biyaz, ebet, bir üç oktava bar edi anda. Onı pek seve edim, onı çala edim begenip-begenip. Ondan soñ anam ketirgen edi maña kuklalar içün mebel, masa, bir oturğıç. Aşo eñ sevimli oyuncaqlarım edi. Ya siz çalğı aletlerde yahşı oynaydıñız? Men çalay edim işte, fortepiano. Endi çoq yıllardan beri oturmadım. O zamanları yahşı çalay edim. Konkurslarda ğalibe qazana edim. Bizlerni çıqara ediler Taşkentek, Taşkentke, Cızaqqa, biz oquğan yerge yaqın neler ötkerile edi. Çalay edim. Ya fortepiano çalmağa qolaymı? Fortepiano çalmağa aslında qolay mesele. Yahşı sual berdiñiz, Anja. Men şimdi hatırladım. Men çalmağa bardım, asıl muzıka mektebine kirdim üçünci sınıfta. Meni eki soy qardaşım bar edi, Marina adı, ve biz beraber bardıq da, Babam, anam, bekim bilmeyim, para sıqıntısı bar edimi, maña dediler, bilesinim, biz fortepiano alıp olamamız, sen qaytım bar, akkordeon klassına kir da, oqursıñ, dediler. A biz endi kirdik muzıka mektebine, anda sınavlar bar edi, ritm, yırlamaq, bir şeyler netmek kerek edi, köstermek kerek edi. Endi kirdik demek mümkün, amma seçmek kerek edi, ya fortepiano, ya akkordeon, daa bir halq çalğı aletleri bölügi bar edi. Soñ men içimden dedim, bir şey aytmadım anama-babama, qarar aldım içimden. Ağladım bayağı, bizde evimiz eki qatlı edi, töpede yataq odaları edi. Men ğaliba barıp yahşı etip töpede Yataq odasında yatıp ağladım. O qadar sti edim men fortepiano, o qadar aves ete edim de maña diyler akorde. A men akkordeonni pek sevmey edim. Men lâyıq körmey edim qızlarğa mına bu balaban bir aletni oturıp sen onı anda-mında yürsetesiñ, anda küç kerek te. Ya da tasavur etiñiz, oturdıñ fortepiano, bol sal çalasıñ, iç te bir ne yoq, ağırlıq yoq. Ve saba aytacaq edim anama-babama, yoq, men barmaycam o masa, olmasa fortepiano, olmasın muzıka mektebi, dep. Olar da ğaliba bu şiini añnadılar, ya bekim eşittiler men bu qayğılarımnı. Çünki men sabasına tursam, anam-babam evde yoqlar, bizde babamnıñ qardaşı yaşay edi, Seranet atam. Men ondan soradım, dedim, anam, babam nerdeler? Olar kettiler, yaqın yerde Kazahstannıñ bir şeeri bar edi, Citisay degen. Olar Citisayğa kettiler, andan bir-eki bir şeyler alacaq ediler, dediler. O içün sen qardaşıña baq, men bu işlerni netecem. Soñ aqşam baqam, babam-anam keleler. Ve fortepiano ketirdiler. O zamandan men bir şeyni ögrendim, bir şeyni pek isteseñ, pek ağlamaq, sızlamaq da kerekmiy, episi bir señki olacaq, amma sen onı isteycek ekensiñ, pek istemek kerek. Ana, öyle etip, işte. İstegiñ de yerine kele, pek aves etilse. Ya sizde balaban qorantanıız bar? Bizim qorantamız çoq balaban degil, ömür arqadaşım, eki oğlumız bar. Oğlanlarımız endi evli, endi bizge birer qızçıq bağışladılar, eki torunçığımız bar. Ana işte, o qadar.
Ya adları ne? Kimni, oğlanlarımıznı ya da torunlarnı? Evsilerini.
Evsilerini.
Oğlanlar büyügi Cemil, kiçigi Suleyman. Cemilniñ qızı bar, onıñ adı Adile, Suleymannıñ qızı adı Amel.
Maşalla. Sağ olunız.
A siz özüniz zinaatnı balıqtan seçtiñiz? Men adliyeci olmağa iç te tüşünmey edim, kerçek aytsam. Men ziyade ocalıqnı begeney edim. Men begeney edim mına bizim ocalarımıznıñ, aytıp berdim de sizge, sınıf reberimizniñ çalışqanını. Ve meni bir alam bar, o ne, doktor olmaqnı seçti ve oqudı, yahşı bir doktor edi. Men doktor olmağa da istey edim. Üçün o adliyecik biraz apansızdan oldı. Amma peşman etmedim, pek begenem bu zenaatnı, begenip oqudım. O içün tesadüfen olğan şey de hayırlı ola kümerde. Hatice hanım, siz içün Vatan duyğusı ne? Vatan duyğusı, bu pek, men içün, bu pek bir keñ bir añlamdır, şirokoye ponâtiye. Ne içün deseñiz, men sizge biraz tarifleyim. Birinci, men Anavatanğa, Qırımğa keldim yetmiş altı sene. Men altıncı sınıfta oquy edim ve alâ oquvcı olğanım içün, otliçnitsa olğanım içün, maña Artekke putevka bağışladılar da berdiler ve dediler, na Artekke baracaqsıñ. O zamanda, sovet devirinde Artekke putevka almaq, qazanmaq büyük bir şey edi balalarğa. Men aqılımda, meni babam ozğardı Taşkentke, avalimanğace, şu uçaqqa yollayatqanda, babam mağa bir şey ayttı, rahmetli, dedi, O, Artek, pioner, şey pek yahşıdır, amma sen oğa çoq berilme, dedi. Sen Vatanğa barasıñ, bilesiñmi? Sen Vatannı körecesiñ. Sen anda közleriñi açıq tut da, qulaqlarıñı açıq tut da, er şeyni diñle, baq, bol-bol nefes al, degenini iç unutmam. O içün men Vatanğa kelgende kerçekten de kördim da mına bu güzellikni, o avalimanğa kelip, qonıp, su ne, avtobusnen bizni alıp bardılar, anda Perevaloçnıy baza bar edi, demir yol vokzalğa qarşı, Artek, anda bizni sabağa acı tuttılar, soñ alıp gittiler şu güzel bir yolnen, Yalta yolunen Artekke. İç unutmam şu duyğunı. Kerçekten de Qırımnı körgenim, is ettim. Kerçekten de mına bu büs-bütünliy rahmetli bitam aytqanlarını, o bizge çoq tarifley edi. Rahmetli bitam bizni oturta edi, bir şey pişirgende, azirlegende. Onıñ naboğa oşağan tögerek qonaçığı bar edi, o alçaq bir masaçıq da, oğa qarşı kürsiyçiklerge, yufaq oturğuçlarğa oturıp aş baqa edi. Çoqusı qamuraşnen oğraşa edi ve er bir cayımına çıqanda añlata edi. Ana, balalar, Qırımda bu böyle yapıla edi, Qırımda bu böyle aş ala edi, öyle içile edi. Şunıñ içün men. Balalıqtan öyle bir tasavur ete edim, eñ güzel aşlar, yemekler, suvlar, bilmeyim daa ne bar, Qırımdadır, dep. Maña öyle kele edi de, o içün kelip, men bu episi güzelliklerni endi özüm de körgen edim.
O içün. Dülber, yerlerini pek begendiñiz? Pek begendim.
Birden istedim, dedim. Aydı, qana biz mında yaşasa edik de. İñ büyük arzum, şu zamandan beri, mına yetmiş altıdan berli, men iñ büyük istegim şu, kelip de mında yaşamaq edi. Ya qadın-qızları rolü nasıl?
Qadın-qızlar rolü nerde halqımıznıñ yaşayışında, dep soraysızmı? Büyük bir rolü bar, kerçekten de. Em yahşı bir suval berdiñiz, Ayder qardaşım. Men Qadın-qızlar birligi degen teşkilât bar edi. Men onda doqsan altı seneden berli iştirak ete edim ve qadın-qızlarnıñ topla edik, olarğa ne kerek yardım ögrenip, yardım etmeye tırışa edik. Öyle bir bazı qorantalar bardı, qaysılarğa ağır, meselâ, madiy taraftan daa bir şey, ya da, meselâ, üç balaçıq kördiler birden egizler, olarğa yardım ete edik. Biz öyle tırışa edik, meselâ, köyde yaşağan bir qoranta, mına, bir misal ketireyim sizge, üç balaçıq kördiler, egizleri oldı, olarğa ne kerek yardım, sığır alıp bergen edik, buzdolap ya da daa bir şeyler, kir-cuğan, çamaşır-cuğan maşina alıp bergen edik. O şeylerni alıp, netip, sponsorlar qıdıra edik, adamlar qaysıları isteyler yardım etmege. Ebet, qorantanı baqqan, böyle tutqan, er bir saada dünyağa köstergen bu qadınlardır. Ne deme isteyim, erkekler ev içinde, olar o işte O başı. Olar qarar alalar, nasıl yapmaq, ne yapmaq, ne şekilde davranmaq. Qadınlar ise onı epsini şekillendireler, oformlâyut. Nasıl etip onı yapsalar, o qadar da güzel çıqa da. Çünki siz biledirsiz, farqındadırsıñız. Er bir eñ güzel qararnı ya da yahşı yapmaq mümkün, ya da işte öyle bir derecede soñ tutma yeri olmaz. Anavı içün qadınlarnıñ rolü, elbette, büyüktir. Qadınlar, eñ birinci söz, baba deyler balaçıqlar, e? Çünki öyle bir ecalarnı aytmağa bekim qolaydır. Amma iñ birinci kim ola balaçıqnıñ yanında? Ana ola, e? Ana nasıl tilde laf etse, o tilde bala da laf eter. O içün, menimce, qadınlarnıñ rolü daa ne de büyük. Biz til meseleni pek müim, pek ağır mesele dep sayamız, çünki til unutula, çoq laf etilmey tilde. Ana, şu da, menimce, anaların, çoqsı anaların elinde. Analar özlerin bir nege çekmek kerekler, bir mesülietli olmaq kerekler, özleri ögrenmek kerekler. Aytalar da, mına baqıñız, ne güzel mecmualar çıqaralar, Armançıq, ne güzel yayınlar yapalar internette, oqudırsıñız, baqadırsıñız, mına Qırım Junior, e, soñ Dingilday degen. Olar episi yardım ete şu tilni ögrenmege. Amma men bellesem, siz de menden razı olursıñız, tilni evde ögrenmese insan, Başqa yerde oğa bekim yardım eterler, amma o başqacasına olar. Böyle canlı til evde aşlanıla. Ya? Eee.
Ya siz balalıqta ya da şimdi şiirler yazasıñız? Yoq, men qafiyenen çoq dostluğım yoq. Men ömür arqadaşım, balalar şiirinen. Bileler, tanışlar. Men külip aytam da, balalıqtan da añladım özüm içün. Lübov, morkov, o meni iñ büyük bekkim tapqan qafiyemdir.
Ya siz bekkim sizde bar eñ sevimli masal ya da türkü?
Men begengen masal ya türkü. Men kiçkene olğanda maña rahmetli bitamnen qarıbam eki masalını ayta ediler. Olarnı ebet hatırlayım ve bekleyim men torunçuqlarım endi tekaran ösüp ta masalnı añlama başlasalar, men olarğa onı aytırım. Birisi, Üç kündürbaş, o belli bir. Halq masalı. Ekincisi, Torğayçıq. Anaoğulların seve edim. Ve kiçkene olğanda men rica ete edim bitama, qarıbbama, yatacaqta. Masal demey edim, maña bir şeyçik ayt, dey edim. Bir şeyçik, o masal manasında edi. Hatice hanım, mına şunday aya dersleri programması. Siz ne isteysiñiz balaçıqlarğa aytmağa? Men balaçıqlarğa eñ birinci nevbette aytır edim, mümkün derecede bütün küçlerini toplap, ana-babalarına rica etip, ana tiline özlerini çekip, ana tilinde laf etkenlerini ister edim. Men pek isteyim, o balaçıqlar ösip, tek Qırımnıñ kelecegini terkip etip, özleri büyük adamlar, Qırımda, endi serbest devlette, serbest memleketimizde, Alla qısmet etse, Olar çalışıp, ana tilini yañğıratıp, ana tilinde laf etip, onı inkişaf etip, biz başqa devletlerge barğanda köremiz de, nasıl etip laf eteler, yufaqlar, büyükler. Ve biz alışqan rus tilini bilsek bileyik, amma epimiz isteknen, quvanıp, ğururnen ana tilinde laf etkenimizni ve balaçıqlar onı istep, sevip laf etkenlerini ister edim.
Çoq sağ oluñız, Hatice hanum. Biz sizni pek begendik. Pek, pek.
Sağ oluñız, siz de davet etkeniñiz içün. Daa güzel-güzel yayınlar sizge tilleyim ve kelecekte yahşı, belli jurnalistler olğanıñıznı da isterim ve tilleyim. Alla yardımcı olsun. Çoq sağ oluñız.
Bu, Ayaz dersleri programması edi. Ep sizlerge salıqnen qalıñız!